Rhodri Llwyd Morgan. Os allai yy, droi at yr argymhelliad yy, mi nath Prifysgol Aberystwyth ddiwedd wsos dwytha ynglyn â dyfodol Neuadd Pantycelyn, mae'r yy, Pwyllgor y Brifysgol wedi argymell cau yr neuadd. Ydy hynna oherwydd yr adroddiad yma yy, ar gyflwr y neuadd ai dyna ydy'r rheswm? Ie, yeah, mae'n bwysig iawn bod yn, bod yn glir ynglyn â beth be sydd wedi cael ei argymell fan hyn. Hynny yw, mae, mae gwaith wedi digwydd uh, yn edrych ar ddyfodol hirdymor Neuadd Pantycelyn, a ni wedi gwneud hynny ar y cyd gyda swyddogion eraill o'r Brifysgol a myfyrwyr yn ogystal, ac fel rhan o hynny fe gomisiynwyd archwiliad manwl o gyflwr yr adeilad, ac dyma beth sydd wedi digwydd dros y flwyddyn ddiwetha'. Ie, ni 'di ni 'di gallu casglu wybodaeth ynglyn â yym faint o alw sydd am lety cyfrwng Cymraeg, yy be' be' posibiliade o ran defnydd arall o'r adeilad yn ogystal. Ond hefyd, i ni adnabod coste bras ar gyfer yy y gwaith adnewyddu, a hefyd rhai o pethe mwy brys sydd angen 'i wneud i'r adeilad. A be' sydd yn amlwg yw yw ma' gyda ni adeilad fan hyn sydd wedi gwasanaethu'r Brifysgol ers chwedeg a pheder o flynyddoedd yy erbyn hyn, ac ma' angen am gynllun adnewyddu cynhwysfawr ar yr adeilad. Nawr, ma' hwnna'n golygu bod rhaid i ni edrych ar, ar faterion yn ymwneud â, â tymor byr. Dyma sydd wedi cael ei argymell uh, o ganlyniad i drafodaethau pwyllgor cyllid wrthos diwetha yw fod uh, dros dro uh, ac yn edrych i'r blynyddoedd nesaf yma bod i yn, yn well i ni beidio â chynnig yn Neuadd Pantycelyn i fod ar gael fel llety myfyrwyr ym mis Medi. Mae hynny yn gyfuniad o resymau, mae resymau hynny wedi cael eu crynhoi yn eitha' effeithiol dwi'n credu a- ar ar blog sydd ar ar wefan y brifysgol a ni'n gallu ymylieithu ar y rhesyme hynny. Ond y peth pwysig i ni i egluro yw fod neb uh, o fyfyrwyr presennol na darpar fyfyrwyr yn mynd i fod yn ddigartre, does dim eisiau i neb i bryderu ynglyn â sefyllfa llety ym mis Medi. Mi fydd llety ar gael, ni'n mynd i gadw llety yn y dedig cyfrwng Cymraeg ar gyfer myfyrwyr ym mis Medi a fydd hefyd â darpariaeth gofod cymdeithasol neillduol i'r myfyrwyr hynny sydd yn dymuno bod gyda'i gilydd. Efo'r yym diffygion 'na i'r adeilad oeddech chi wedi sôn am yy ma'r Brifysgol wedi esbonio yn yn y blog yma yym 'dan ni wedi gweld petha fel ma' 'na b- bryderon dros yy gwifre ma' 'na diogelwch tân rhyw betha fel 'na wedi codi yym on' ond be' sy'n ca'l ei bwysleisio os dwi'n deall yn iawn ydi bod angen gwaith sylweddol ar yr adeilad iddo allu agor fel llety i breswylwyr ond bod modd ag- yy cadw hi ar agor fel mae ar hyn o bryd yy ar gyfer swyddfeydd a a phethe tebyg. Ie, ma' ma' ma' nifer o adroddiade wedi dod ger bron y y y gweithgor a a'r a'r brifysgol yy yn hynny o beth. Ma'r archwiliad manwl wedi wedi dangos i ni ddiffygion ac anghenion gwella o safbwynt y system drydan. O ran y gwasanaethau, mi fydd angen gwaith heleth ar y to a'r ffenestri yn y, yn y brynyddoedd nesa hefyd. Ond yn y tymor byr iawn, bydd welon ni fod yna um, waith adfer ar y system drydan oedd eisiau ei wneud fel mater o fris fydde'n gorfod digwydd dros yr haf, yn ogystal â gwaith diogelwch tân fydde'n gorfod digwydd dros yr haf yn ogystal. Nawr, amcan gost y gwaith hwnnw fydde rwle o gwmpas 125 o filoedd um, a fydde hynny'n wariant fydde rhaid digwydd a fydde'n gwella dim mae'r safon uh, y llety oedd e, oedd e'n jyst yn golygu gwaith anfodol flwyddyn yn ddiweddarach oedd yr adroddiadau yma yn dangos bod eisiau ailweirio yr adeilad cyfan yn ogystal â gwneud gwaith dyfnach o safbwynt diogelwch tân. oherwydd gwag leoedd rhwng stafelloedd a lloriau, a fydde hwnnw wedi bod yn waith hanner miliwn ar gyfer y gwaith diogelwch tân a hanner miliwn arall ar gyfer yr ailweirio miliwn o bunnau, dros filiwn o bunnau felly, dros y flwyddyn nesaf. Felly, mae'r diffygion yma yn bethau sy-, y diffygion newydd yma yn bethau sydd wedi cael eu darganfod yn y flwyddyn dwytha. Ydy hynny'n golygu bod y myfyrwyr sydd yn byw yn y neuadd, neu sydd wedi bod yn byw yn y neuadd dros y flwyddyn academaidd dwytha, fod nhw wedi bod yn byw mewn neuadd sydd o bosib ddim mor saff ag y dylai fod. Wel, unwaith oedd y canlyniadau cychwynnol yr archwiliad o gyflwr yr adeilad yn yn dod i'r amlwg, fe wnaethon ni gynnal asesiad risg tân manwl ni'n hunain gan gan swyddogion tân y Brifysgol. O'dd hynna'n dangos i ni fod yy risgiau ond fod yn fwy na hynny, bod digon o gamau o safbwynt mesurau diogelwch fel y larwm effeithiol, myfyrwyr wedi, wedi arfer erbyn hyn gydag ymarferion tân, oedd yn fodlon i ni, a mae'n rhaid i ni fod yn fodlon, dyn ni ddim eisiau bod mewn sefyllfa o roi unrhyw un o'n myfyrwyr ni mewn sefyllfa o risg yn y sefyllfa hynny. Felly, o'n ni'n ddigon bodlon ar y pwynt hwnnw fod diogelwch yn ddigonol at y pwrpas hynny. Nawr, Mi arweiniodd yr asesiad hynny hefyd at benderfyniad i beidio cynnal cynadleddau ym Mhantycelyn dros y Pasg, oherwydd oedd y math yna o letydd yn golygu pobl yn dod i mewn i, i aros am un noson yn unig, falle dwy noson, yn golygu bod nhw ddim mor gyfarwydd â'r adeilad, ddim yn gyfarwydd gyda ffyrdd o ddianc o'r adeilad, pe bai digwyddiad. Felly, oedd e'n anaddas ar ei gyfer nhw, ond yn ddigon diogel yn ein barn ni ar gyfer y myfyrwyr oedd wedi bod yno ers dechrau'r flwyddyn ac yn mynd i aros yno ar gyfer gweddill y flwyddyn. Ond hynny ddim yn golygu bod ni'n fodlon cynnal cynadleddau dros yr haf gyda, gyda pobl fydde'n preswylio am noson neu ddwy, ond hefyd yn gorfod ystyried yn ofalus. A mi wnaethon ni gadw'r posibilrwydd o aros ar agor uh, yn ar y bwrdd fel petai fel opsiwn mor hir ag oedd yn bosib. Ond o ystyried y gost o'r camau fydde rhaid i ni gymryd nawr, a hefyd mewn blwyddyn oedd yn gwneud synnwyr bod rhaid i ni oedi o safbwynt y cam tymor hir hynny ac yn anffodus, a i ni, does neb eisiau bod yn y sefyllfa yma, dyn ni'm eisiau myfyrwyr yn siomedig, i ni eisiau gallu cynnig i fyfyrwyr beth o'n nhw wedi wneud cais amdano fe, ond am y tro i ni, i ni'n eitha' clir bod rhaid i ni gynnig trefniadau gwahanol a bydd y llety hynny'n addas. Bydd opsiwn arlwyo ar gael, bydd gofod cymdeithasol ar gael yn ogystal. A ni'n gobeithio y bydd pawb yn, sydd yn dymuno bod gyda'i gilydd yn gallu bod gyda'i gilydd. Yym, allwch chi ddeall pam bod y myfyrwyr yy mor anhapus ar hyn o bryd ynglŷn â'r ffaith bod nhw ddim wedi ffindio hyn allan tan wythnos dwytha, bod nhw wedi cael um, clywed hyn ar mor fyr rybydd fel petai uh, ynglyn â dyfodol y neuad yma, fysych chi wedi gallu uh, awgrymu bod hyn yn mynd i ddigwydd yn chydig yn gynharach iddyn nhw? Dwi'n sylweddoli'n iawn bod, bod myfyrwyr yn, yn siomedig a, a dyn ni ddim eisiau bod yn y sefyllfa yna a, a mae hyn yn anffodus. Beth sydd wedi digwydd, wrth gwrs, o sefydlu gweithgor Pant y Celyn nôl uh, y llynau, um, a gwaith y gweithgor yn cychwyn ym mis Medi. Fe gytunwyd ar ymserlen yn y pwyllgor cyllid gyda'r cyngor llawn, gyda'r myfyrwyr, y bydde'r gweithgor yma yn wneud y gwaith han, hanfodol oedd eisiau ei wneud ac yn adrodd ym mis Mai, a, a dyna ni wedi wneud, felly ni wedi cadw at yr ymserlen honno. Um, un o'r pryderon mae'r myfyrwyr wedi codi ydy y gallen nhw orfod symud allan o Neuadd Pantycelyn dros dro tra bod y gwaith yma um, sydd angen cael ei wneud yn Neuadd uh, yn cael ei wneud, ond bod nhw yn gyntaf ddim yn cael ei roi mewn llety maen nhw'n teimlo sy'n addas i'w cymuned nhw ac yn ail bod na ddim uh, addewid pendant wedi dod gennych chi o gwbl ynglyn â pryd allai Neuadd Pantycelyn ail agor. Wel, mae, mae, mae dau beth fyna. Mae'r ma, ma trefniadau dros dro a mae'r cynlluniau manwl ar gyfer y tymor hir. Mae'r trefniadau dros dro yn, yn deillio o'r ffaith yn bod ni wedi dod i sefyllfa lle o safbwynt safon, o safbwynt cyllid, o, o ran gallu cynllunio ar gyfer defnydd tymor hir, dyn ni ddim yn meddwl bod e'n addas bod, bod uh, Pantycelyn ar gael gyda ni. ond bod ni'n benderfynol ar bob cam o'r daith sydd wedi digwydd drwy'r pwyllgorau, drwy'r cyngor llawn mae'r addewid ynni o safbwynt darparu llety penodedig cyfrwng Cymraeg wedi cael ei ategu dro ar ôl tro. Felly, does 'na ddim cerdded i ffwrdd o'r addewid hynny. Nawr, 'y ni yn gorfod gwneud trefniadau, ni'n meddwl, a mae hyn yn argymhelliad, wrth gwrs, um, a fydd yn cael ei gadarnhau neu beidio uh, yn y cyngor y mis Mehefin. Ond os yw'n cael ei gadarnhau. Wedyn mae rhaid i ni wneud trefniadau gwahanol. Ni, ni wedi sgwennu uh, wythnos hyn uh, at ein darpar myfyrwyr a myfyrwyr presennol i'w hysbysu nhw y byddwn ni'n cysylltu â nhw i wneud trefniadau gwahanol. Be fyddwn ni'n croesawu yw bod myfyrwyr sydd mewn sefyllfa i wneud hynny'n yn ymweld eto, dod i weld beth i ni'n gynnig fel, fel llety amgen ac yn gallu dangos iddyn nhw bod y darpariaeth o ran gofod cymdeithasol a'r llety hunan arlwyo os nhw'n dymuno hynny ar gael iddyn nhw ac, ac yn ei le ar gyfer mis Medi. Felly, dyn ni ddim eisiau trefniadau hynny i gael eu colli yn, y, yn unrhyw drafodaethau eraill. O ran y trefniadau yna felly, um, da ni'n gwybod bod yr argymhelliad sydd wedi cael ei wneud yn mynd i fynd o flaen cyngor y brifysgol, ond ydych chi eisiau wedi dechrau paratoi ar gyfer uh, edrych am letu amgen addas ar gyfer y myfyrwyr yna o ystyried bod y y tymor newydd ddim mor bell â hynny i ffwrdd? Ie, wel, ne- newydd ddod ger bron yym y Pwyllgor Cyllid mae adroddiad gweithgor Pantycelyn. Felly mae mae llawer wedi cael ei drafod wythnos ddiwetha'. Yym mae llawer i'w wneud yn ymarferol yy yn y yn y dyddie a a'r wythnosau nesa' 'ma i wneud y trefniadau gwahanol ar gyfer mis Medi. Ac wedyn wrth gwrs mi fydd y Cyngor ei hunan yn, yn gwneud ac yn asesu uh, y, y dystiolaeth, a trafodaethau'r pwyllgor cyllid, barn myfyrwyr, herwydd mae myfyrwyr, wrth gwrs, yn, yn gynrychioladol ar, um, ar gyngor y brifysgol. Bydd pawb yn cael cyfle i ddweud i ddweud. Bydd y cadarnhad wedyn, os uh, na fydd pant y celyn ar gael yn, yn mis Medi, yn gosod ni mewn sefyllfa i rhoi'r trefniadau gwahanol hynny ar waith. Fydda fo'n deg meddwl bod Fferm Pen-glais yn un o'r yy llety 'na sy sy'n ca'l ei ystyried yn yn weddol uchel ar y rhestr bosib i symud y fyfyrwyr o ystyried bod 'na yy rhan o'r neuadd sydd yn gyfrwng Gymraeg yn barod yym a bod y Brifysgol yy wedi gobeithio datblygu hwnna fel rhan o o'r yy campws sydd yn le i neuadd Cymraeg. Wel fel mae'n digwydd na yym hynny yw ma' ma' 'na gynnig ar ga'l wrth gwrs wedi bod ar ga'l ers ers cychwyn marchnata llety yy yn gynharach yn y yn y flwyddyn fod yy dewis ar gael yn Fferm Penglais yy o lety Cyfrwng Cymraeg ardal yy y Gymraeg yy wedi hunan arlwyo. Nawr ma' ma' hynny dal yn yn opsiwn i bobl ond beth i ni yn gynnig ac yn deall yy yw bod y galw hwno hefyd ar gyfer llety wedi ei arlwyo a ma' 'da ni neuadde sydd yn ar gampws Penglais sydd yn gallu darparu'r opsiwn hwnnw felly fyddwn ni'n cynnig hynny um, a gwneud hynny yn, yn, yn ddewis real sydd ar gael i bobl sydd hefyd yn mynd i weld fod bloc cymdeithasol yn ei stafelloedd cymdeithasol yn mynd i fod ar eu cyfer nhw'n ogystal. Uh, o ran uh, ymgyrch y myfyrwyr, maen nhw wedi deud bod uh, uh, mae IMCA wedi deud bod yr ymgyrch yn mynd i ddwysau uh, yn ei geiriau nhw. Ydych chi'n meddwl fod yn bryd iddyn nhw dderbyn fod angen i Neuadd Pantycelyn fel mae hi gau ar hyn o bryd, a bod dim diben mewn ffordd protestio am ddyfodol y neuadd yna, a a ddylsen nhw weithio'n agosach efo chi i geisio canfod y y llety amgen dros dro yn hytrach na canolbwyntio ar yr ymgyrch i i i gadw'r neuadd fel y mae hi? Wel, dwi'n derbyn bod siom uh, ymhlith myfyrwyr, darpar fyfyrwyr sy'n gwneud cais i ddod i Bantycelyn, a, a siom yng nghrynnoedd uh, IMCA yn ogystal. I ni, ni wedi bod yn gweithio yn agos gyda, gyda IMCA yn ystod y flwyddyn fel rhan o'r gweithgor yma, um, fel rhan o fforwm myfyrwyr Cymraeg, rhywbeth sydd wedi sefydlu o'r newydd er, er mwyn gallu clywed mwy am faterion ymarferol ddydd i ddydd uh, sydd yn poeni myfyrwyr Cymraeg. beth ydym nhw eisiau gweld yn cael ei gwella. Felly, ni wedi bod yn gweithio gyda cynrychiolwyr IMCA yn y, yn y fforwm hwnnw, mewn nifer o bwyllgorau, gyda'r gweithgor pan ti'n cael yn ogystal. I ni'n yn eitha da, dwi'n credu, um, mae rhaid dweud, uh, i, yn bod ni yn, yn cael y perthynas adeiladol yma gyda cynrychiolwyr myfyrwyr, undeb myfyrwyr, IMCA yn ogystal. Nawr, be fydden ni yn dymuno gweld yn digwydd i wrth gwrs, uh, dwi'n derbyn fod yn cael mynd i fod yn siomedig, ond mae'n deillio nôl i'r adroddiad sydd yn dweud wrthon ni beth yw cyflwr yr adeilad. Ni'n deall nawr mwy am anghenion yr adeilad. Dyw hyn ddim ynglyn ag eg egwyddor cymuned Gymraeg, dyw e ddim ynglyn ag egwyddor gofod cymdeithasol, mae'n ymwneud ag anghenion adeilad sydd yn hwyrach, yn hwyrach yn mynd i orfod cau o safbwynt defnydd pan mae gwaith adnewyddu heleth yn gallu dechrau. A pan mae hwnna'n digwydd, a ni'n sôn am adeilad hynafol, wedyn mae'r adeilad yn mynd i fod ar gau am hyd at dair blynedd wrth i'r gwaith adeiladu yna ddigwydd. Felly mae hynny'n realiti mae rhaid i ni ddelio gydag e law yn llaw â'r myfyrwyr. A beth yw'r cynlluniau yn y tymor hir wedyn? Wel, mae hynny'n fater sydd dal ar y bwrdd ac yn rhan, a mi fydd gan UMCA a myfyrwyr eraill lais pendant yn y penderfyniadau hynny. Mi gawson ni sgwrs nid yn annhebyg i hon adeg yma llynedd pan oedd yr ymgyrch 'na i i i geisio achub y neuadd. 'Dan ni nôl mewn sefyllfa rŵan lle mae'n edrych fel bod Neuadd Pantycelyn yn cau a a bod y myfyrwyr yn protestio eto. Ydach chi'n cydnabod bod 'na broblemau o ran b- bod yr addewid 'ma gafodd ei wneud llynedd, mae'n cael ei drafod unwaith eto, mae 'na sylw unwaith eto i i ddyfodol y neuadd. Tydy hynna ddim yn ddim yn eich helpu chi fel prifysgol i i alla denu myfyrwyr newydd. Wel, oedd e'n eitha clir, dwi'n meddwl, flwyddyn yn ôl, beth, beth oedd e'n digwydd yn, yn rhan o dasg y, y gweithgor. Un elfen bwysig iawn o, o dasg y gweithgor oedd weithio gyda myfyrwyr, casglu tystiolaeth ynghyd ynglyn â galw am, am lety, uh, ynglyn â beth oedd y rôl Canolfan Gymraeg. A ni wedi, ni wedi llwyddo gwneud hynny, dwi'n meddwl, mewn, mewn ffordd eitha adeiladol, yn edrych ar dystiolaeth o ffynonellau gwahanol. Ni wedi bod ar ymweliadau i weld Beth fydde Canolfan Gymraeg yn gallu dod yn ychwanegol i'r Brifysgol o safbwynt profiad myfyrwyr, o safbwynt y gymuned ehangach yn ardal Aberystwyth, ond hefyd yn rhan bwysig iawn o waith y gweithgor oedd edrych ar yr adeilad, a mae hwnna wedi dod ag adroddiad i ni sydd yn cadarnhau wrth gwrs beth oedd pobl yn amne, beth yw cyflwr adeilad sydd wedi bod ar ei drad ers 1951, sydd heb weld llawer o waith adnewyddu go iawn yn digwydd iddo. a bod hi bellach yn amser i ni fod â chynllun terfynol manwl yn edrych ar ailwampio, adnewyddu cynhwysfawr iawn i'r adeilad hwnnw, ac a'r gwir amdani yw mae hwnna'n mynd i gymryd blynyddoedd a hefyd miliynau o bunnau i'w wireddu. Felly, dydach chi ddim yn teimlo fod yr y ffrae ddiweddar yma mewn ffordd yn mynd i effeithio rhyw lawer ar eich gallu chi ddenu myfyrwyr i Brifysgol Aberystwyth? Wel, mae, mae Pantycelyn wedi bod yn ffactor mewn denu myfyrwyr i Bantycelyn. Mae'r adroddiad y gweithgor yn dweud hynna wrthyn ni. Um, mae'n anodd iawn i faintoli hynna'n union, um, a dwi'n gwybod bod nifer o bethau eraill yn, yn ffactor yn y penderfyniad sydd gan myfyrwyr Cymraeg a di-Gymraeg i, i, i ddod i Aberystwyth. Hynny yw, ni eisiau adeiladu perthynas adeiladol gyda ein myfyrwyr ni. Dyn ni ddim eisiau um, bod na unrhyw densiwn a pethau yn eu poeni nhw. Ni eisiau gwella'r cyfleusterau sydd ar gael ar y cyfer nhw. Ni eisiau gwella'r safonau'r dysgu ac y ddysgu a ni wedi bod yn buddsoddi'n heleth uh, yn hynny o beth yn y llety, yn y cyfleusterau, darlithfeydd, a, a dyl, stafelloedd darlithio ac yn y blaen. A mae hyn yn, yn bwysig iawn i'r Brifysgol yn symud ymlaen i'r dyfodol. Felly llwyd, mae'r cyntaf chyfar.